Tsitsiwo gblɔna be wɔme yi ke mede blema o alo metsi tso blema ɖo, edze be nuka wò to nade blema. Leke wò to wɔ gafi ade blema? Ehiã ko be nàte ɖe ame tsitsi aɖewo yiwo ke wolɔ̃ ɖe asi wo ɖokui ŋu faa be yewoakpe ɖe eŋu o. Ŋkekea de be mía ame yiwo ke nye sɔhɛ egbea míakpɔ ɖa be leke míawɔ hafi anye nu aku ɖe teƒe tɔxɛwo le aŋlɔme nu. Eya wɔa enya ame aɖewo ƒe didi eya menya ame aɖewo ƒe didi o. Gake mía Fofo aɖe li, míedze si ye, eɖe asi ɖe eɖokui ŋu faa be yeadze awu agba ana be mía sɔhɛwo li egbea yi ke míaƒe ŋku mekpɔ blema o, míaƒe to nade blema. Medze si yea, menya ame aɖeke o, mía Fofo, PKM, amee vɔ. Yenye ame yi ke ɖe asi ɖe eɖokui ŋu be yeafia mí nu ya. Ale be ekplɔ mí Ede teƒewo vovo. Egbã ɖe fike yi mi le. Mi le aŋlɔ agɔwo ʋɔnu. Agɔwo ʋɔnu, ewɔ abe aŋlɔ vie ene ɖe, nuka nènya tso nu? Mia te ɖe miawo fɔ ŋu, mia kpɔ ɖa be nuka wɔ ga fia mi tso aŋɔ, aŋlɔ agɔwo ʋɔwo ŋu, ŋua ŋu hã. E, abe ale ne lɔ̃ ɖe asi ɖokuiwo nu be ya afia mi ŋu, akpe ɖe mia ŋu ale be miaƒe eto na de blema. Egbea míɖo aŋlɔgɔwo ƒɔnu. Nu kawoe le aŋlɔgɔwo ƒɔnu afia be míaŋlɔ viwo míanya ahada ɖe edzi ahagblɔ nya ɖeka eve tso ŋu ne edutatɔwo? Ɛɛ, Míeto teƒe aɖewo va yi abe Ʋɛnyavudo le Tegbi ene. Míeva yi ɖe akaɖiti te Cape Saint Cape Saint Paul Lighthouse eye míeva gbaku te yi ke nye tɔkɔ atɔ̃lia afi yi ke vimase e tonuwo kpɔ wo ɖokuiwo le na. Ke fifia míeva ɖo agɔwo ŋɔnu Ekema gblɔ be enye teƒe vevietɔ kekeake le aŋlɔ me, le nu yiwo ele afia míekpɔkpɔ ge hase ta. E, mía fofoa gblɔ be le aŋlɔ me afia nye teƒe vevietɔ kekeake. E, nu kae wɔe be fia enye teƒe vevietɔ kekeakea wu teƒe yiwo ke míeto? Ye ma megblɔ va yi be nu yiwo le afia míekpɔkpɔ ge kple ahasea ye wɔe be wòanye teƒe vevietɔ kekeake. Le kpɔɖeŋu me, Afia ye nye agɔwo ʋɔnu alo ʋɔnu gã na aŋlɔwo katã, aŋlɔ gbɔta blatɔ̃-vɔ adea ƒe ʋɔnu gã ya. Afia ye tɔgbiʋenya ƒe yɔdo le. Ye me ɖa. Tɔgbui ƒe nya yike nɔ ŋgɔ ne mí aŋlɔwo kplɔ mí va ɖo anyigba ya mea, eƒe yɔdoe me ɖa. Afia ye ƒe to li alo du li ele. Ye ma le afi ma. Ye le du lia xa, klogo xoxo aɖe li. Klogo xoxo ma enya ɖe gblɔm wòle. Le blema, nenye be enya sesẽwo wodzɔ ɖe duwo domi loo alo dzoɖuame sesẽ aɖe ava ɖo aŋlɔ emea, afihae tsitsiawo va gblẽnɛ le, be magagblẽ mía nu mía ŋu ayi dzi o. Ale be klogo ma le afi ma, matrɔe megbe vie, matrɔe megbe vie. Megblɔ ho be afie tɔgbui ŋɛ̃a ƒe yɔdo alo eer le ye afia ye ƒe duli alo toli ele. Klogo xoxo ma, amewo yɔe be ahɔ̃liza, amewo be aŋayiza. Klo goma le blema nenye be enya sesẽ aɖewo va wo yim ɖe eme eye wokpɔ be ao enyae menye dugbɔdenya o, ele be woali le akui mea, wogblɔna be klo go netsoe. Eye wonɔ anyi be wo nya ɖe gblɔm le aŋlɔ me gbã, eye wodo lo be klogo netsoe. Edze be amewo le afi ma woaxɔe se be fiye nya ɖoa, enye nya ɖe yi ke kpɔtɔewo magade dzu gbɔ o. Kura o. Ke ne enye nya eɖe ya wolém woyim gake wokpɔ be womete nu wu ge o, ele be woagbea, wogblɔna be ahu neƒui. le klogoa gbɔ. Ne ahũwo ƒui, ne wobe ahũ neƒui kɔ, efia be nenɔ anyi emegbe yewoava yi edzi. Efia nu ɖeka míasrɔ̃ le afie nye be vovototoe le ne wonya gblɔm be ahũ neƒui kple klogo netsoe domee nye be eyi ke wobe klogo netsoɔ, nakpɔ be enya mea womegagbɔna edzi yi ge o. Gake ne wònye be wobe ahũ neƒuia, enya mea wogagbɔna edzi yi ge. Ke etɔ̃lia le glogɔnŋui nye be, nenye be wokpɔ be enyaa mehiã be woayi ɖe eme fũ wòanye tsikatsikã o, ke woagblɔe ko zazazra agbẽ ɖe afia ɖea, wogblɔna be, Yewo neli nyamanyakɔ asa ne hũ ɖu gbe. No be yewo neli nyamanyakɔ asa ne hũ ɖu gbe kɔ efia be yewo negblɔe ɖeŋuiɖeŋui ko yewoalé avu amewo dome. nenema o le ma mia kpɔ be enuwo tɔe ma le klogo ma ŋu hum ke tso klogoa kple eʋa yi zã alo hɔli zã gbɔ mia va gbadɔvi ya gbɔ gbadɔvi ya gbɔ mia le afi ya teƒe vevi aɖe wonye le ekpɔ ma afi ya le enya dua ƒe nya sesẽwo gblɔ gbea awɔ me fia ŋutɔ ye nɔ zi me ye eƒe nɔƒee nye gbadɔvia te. Ye afia kea, ye míedoa du nugbi le. Le kpɔɖeŋu me, mi amewo nya be hafi míaɖu hogbezã, yawo ɖa mamlɛtɔ do ŋgɔ na azãɖuɖua, míeva kpata afia. Edoa nugbi yi ke nye vɔ̃ɖeɖeɖea le mía ɖokuiwo dome ƒe wɔna aɖe. Medi be mana mianya be nugbidodoa menye aŋlɔwo gbɔe wòdze egɔme tsoe o, edze egɔme tso xexea dzɔɣi ke. Mawu gã ŋutɔe nye gbãtɔ edo nugbi kple ameƒomea. Miese be le ameƒomea alo amegbetɔ ƒe vevedodo na Mawu taa, etsrɔ̃e, etsrɔ̃ ameƒomea kple etsi. Ewɔe vɔ egava vii, ye wògblɔ be, Ao, yemagawui o. Ita edo ŋugbi kple ameƒo ma, gblɔ na wo be yemagawui o, be yeagatsrɔ̃ wo kple tsi azɔ o. Gake miɖo ŋku edzi, vevitɔ mi amewo nɔ tsɔtsi dem be esi wɔna aɖe gava gluia, egblɔ be, Ame yi ke wòvɔ̃ ye axɔ vɔ̃ ƒe ku. Itae Sodom kple Gomoratɔwo wɔea, etsrɔ̃ wo ɖeɖe. kple aŋɔ dzodzo. Meganye xexea me katã kple tsi o, elabe nugbiha wòdo hebla nu kple amegbetɔ hedzi be yeawɔ edzi. Ita nugbi dodoa nu vevi aɖe wònye, ale be afixea ye míedoa aŋlɔ gbɔta blatɔ vɔ adea ƒe nugbiɛ le. Ne vevesese aɖe le mewò ɖe nɔviwò ŋua, afixea ye míegblɔnɛ le, abe du ene koa etsɔnɛ. edea zã me ale be abe ale megblɔ be, Le nya sesẽwo gblɔɣi kple nugbidogbe katã, gbadɔvia, ya tee awɔ eme fia nɔna. Efia be gbadɔ yi kpɔm míele afia enye teƒe tɔxɛ aɖe yi ke míaƒe awɔmefia e, enɔna, yi ke míagblɔ be eƒe ɖeka zi ɖeka kloe, elabe e, le egbe mea, enya yiwo ke edɔ glo yi ke wogblɔna le ʋɔnu ga afi ya, abe ale yi miekpɔm le ekpɔ dzi, woŋlɔ ɖi be agɔwo ʋɔnua, e, ʋɔnu ya me ega le Et, e, edada didi nu o, elabe enya mɔ wo ƒomeviɔ, e, womegasesem le aŋlɔ me egbea o, yi ke be ao me fiɛ ŋutɔ nava no zi me ano gbadɔ ya te o. Ke ne gbe dza hafi nakpɔ ao me fiɛ le afi yea, ke eƒe ɖeka zi ɖeka yi ke woho gbezã ɖu ge, yi ke wohiã be woano zi me Hafi wodo ŋugbi. Ale be ŋugbidodoa yi ma míafoɔ gblɔ be enye nu tɔxɛ aɖe yi ke wokɔ klɔ ɖi le edumeviwo ŋu yi ke awu ana wo ɖekawɔwɔ nanɔ wo me hafi woage ɖe azãɖuɖu me. Akpe yi míekpɔea míkpɔ be yɔdo xoxo ɖe le afi ma. Eme tse na mínya be yɔdo ma ye nye tɔgbiʋenya ƒe yɔdo. Enye ametsitsi yi ke kplɔ míaŋlɔwo Ve aŋlɔ ma fi yɛ. E, e, mi ga kpɔ xɔ ɖe le gbɔ. Mɛ tsitsi, exɔ ma yi nye exɔ ka? E, gake be ma tsɔ wu ʋɔnu gã ƒe nya nu hã, e gba no ʋɔnu aʋa dada ƒe ʋɔnu, yi ke nye ʋɔnu gã ne a ŋlɔ gbɔtɔa blatɔ vɔ adea, ye a le ʋɔnu gã ha, a gɔ ʋɔnu ƒe emia me le aƒea me afiya. Ye wo drɔ enya wo le na, enya hewo e glo duwo me kple tɔwo. Ya wodrɔ̃nɛ le afi ma, awɔ eme fia manɔmee. Gake ne wodro nya kɔ awɔ eme fia yi wodrɔ̃m na. Le kpɔ ma fia, nu bubue hã lia ye nye exɔ ma miakpɔ ɖa. Eya ke exɔe ŋu ke ebe le. Afi ma ye miaƒe nyikɔʋu nɔ le. Enyikɔʋua woame eve atu kple ashie. Wonye ale be ne woƒo atsua gbãa, enɔa wua dzi be gbewòe nye gbenye. Ne atsua be míede zã, míegbɔ zã, enɔ ewua dzi be gbewòe nye gbenye. Efia be xea nègblɔ ye ye nye tɔnye tututu mexɔ. Ale be eŋua enɔ ya le afia Gake atua ya le dziehe gome afii nyi metɔ kɔ, ya mele afiya o. Ale be afii afia ni wokpɔm míeva lea, ne megatsoe tso nyikɔʋua dzia, tɔgbui ʋenya ƒe yɔdo, tɔgbui ʋenya ƒe duli alo toli, e, ahɔ̃lizã alo aʋaizã kple awɔmefia ƒe nɔƒe le nya sesẽwo gblɔɣi kple nugbidoɣi. Ale be afia, abe ale ame gblɔe do ŋgɔ enea, edze abe ye nye teƒe vevitɔ kekeake le aŋlɔ me ene le nu mawo megblɔ ku ɖe eŋu ta. Ekpɔe meka ɖe edzi be le wò hã wò ŋusesẽ nu, wò hã wò nukpɔkpɔ nua, àkpɔe ade dzesii kã be aŋlɔ mea, ne wova gɔ wo ʋɔnua, menye teƒe yi ke míafe fe le eŋu o. Enye teƒe aɖe yi ke abe mía ŋlɔviwo ene míanye nu ɖeka eve ku ɖe enu ale be míada ɖe edzi eye ne amewo tso duta ne wova zã mea, míawo hã míatso xoxo ɖeka eve na wo. Biabiae nye be ènya tsã? Ne mènya tsã o, mɔkpɔkpɔ ya. Gake biabiae nye be teƒe tɔxɛ kawoe gali? Teƒe aɖewo gali, mígana be mianya.